An da kucke mer wat mer haut sou vu Pokémon hei kënne fänken. Jo. Hat net geduecht, dat de Part sou gëtt. Si mer de Kaartendéngens op. Kaartevideo an ech spillen hei Pokémon Go. Jo, Dir hutt den Trailer jo scho gesinn. Mir starten en neie Projet, nämlech Pokémon Go meets Pokémon Trading Card Game. Wat 2022 am Summer souzesoe erauskoum, ech hu lo mol e klengen Dusselgäul nach gefaang, a huel mer Magnéit Hill nach mat, maache mer eng kleng hallef Minuttchen an dann leeën ech den Handy mol op d'Säit. Also mir fänken haut un mat engem neie Projet, ech si wierklech och gespaant. Dir gesitt och schonn lo mëttlerweil an engem klenge Bild hei riets oder lénks, ech kucken dat nach richteg anzebauen, wou ech iech scho weisen wat ech sou gefaangen hunn lo an deene leschten Méint an opgemaach, pardon, falschen Text, jo wisou Pokémon Go? Ganz einfach, mir hunn et och schonn um Youtube Channel hei gemeet an ech kucken mol iech dat hei esou ze weisen, also mäin Trainercode, wann der et gesitt, ech spillen och Pokémon Go an jo lo geet et awer duer hei, hei ass en Suchti, hei gesitt der meng Statistik, elo si Level 49 an laf grad mat engem Evoli ronderëm wëll ech deen nach muss entwéckele fir en neien. Déngens ze kréien. Esou awer un Handy mol zou, dee gesit och déi et ass ganz professionell gebotzt gin. A mir starten da elo mat der éischter Këscht. Gi mer et opmaachen, jo klenge Kratzer hei, ech wees, kennt och heiansdo vir, et ass eng kleng erlouden Executor Vue. Kucke wei mir a Plaass hong, an je nach vläit kennt vun aer Kandheet, mir hun eng Promokaart derbäi, 4 Booster Packs an och déi heite Kaart mat dobäi. Och hei wéi gesot, et ass bessen eng bschiedegt Këscht, et ass och eng Këscht am normale Präis kritt, also 15 Euro. Ech hu mer déi hei vu TSG Generation gegönnt, wéi och puer aner Këscht mateneen déi ech mer gekroopt hat. Mir hunn hei nämlech 4 Booster Pack dran an ech giff soe fir e klenge Start geet dat do ganz gutt duer. Déi Kaart hei interesséiert mech och, mee wësst jo, mir hu läscht Joer hei och e coole Binder gehat mat eisem Celebration Projet mat 120 Joer. Op dëser Plaz Iech nach een décke Merci, datt Der et esou och gekuckt hutt an och esou gefeiert hutt an och de Feedback war ganz gutt. An jo, Der kennt mech, e schafft beim Staat, e weess heiansdo net, wat e mat senge Sue soll ufänken. Da ginn alt d'Kaarte kaacht, Mergott, an ech géif soen, mir starten hei dee coole Projet a mir fänke mam Contrebaier un. Also d'Këscht ass zimmlech, awer stabil natierlech, fir. Ech hu se missen esou erauszéien an da ass dat do leider Gottes geschitt. Kann mol virkommen an ech kucke se elo mol hei op ze kréien. Dat gewollt ass esou op ze maachen. Dat ass meng éischt Këscht vun deem High Zep wat ech sou opmaache wëll. An dir gesitt et gëtt erëm eens. Also muss erëm bëssen an Schotz kommen. Gutt sou, gefält awer mol op jiddwer Falls. Six hours later giff de Sam an d'Lena elo erem soen. Ah ech hun se awer elo op. Sou, hu mer de Spaass hei mol raus an da gesitt der schon hei eng Kéier cool ze gesin. Dee Background ass och wierklech wou de Pokémon Go esou ugehell. Mee mir wäerten déi Këscht och net vill benotzen. Dir gesitt d'Hännen och, se kënnen hei aneschters opkréien. Mee soit, also hei gesitt der erem gudde Plastik-Content. Ech kucken nach mol op näischt. Voilà, do gesi mer schon eppes aneschters. Ech mol hei op ze kréien. Dat geet, dat kréie mer hin. Sou, natierlech hei lo ganz interessant, wéi mer déi do erauskréien. Do hu mer se, jo. An deen hei Projet wäert ech iech och bëssen op meng Anekdoten erzielen. Dosinn hei natierlech, dat ass eng Promokaart vun Sword and Shield mat der Nummer. Kriicht dir also net fir d'Sammlung direkt. An voilà, hei ass dann och d'Codekaart vun deem heite Projet, déi heite Këscht. Dir kënnt se kréien, mee den éischten ass hier. Grüss ginn raus an Dino. An da leeën ech déi Kaart scho mol definitiv op d'Säit. Och hei, wéi gesot, ech muss och d'Fäll mol och bei meng Sleeves raushuelen. D'Sleeves hei fir deen hei Set, dat sinn déi doten, déi wäerte mer och während dem Projet benotzen.

Hei ass en da nach de Binder vu Läschke mat Celebration. Deen ass jo ofgeschloss dee Projet. Hei nom Jaggerpult kënnt dann déi nächst Jumbokaart nennen een dat jo och hei eran. Dir gesitt et, d'Präisser sinn och ëmmer ageblent. Et ass awer elo ee Projet hei, mat 15 Euro starte mer. Et ass net esou krass méi wéi Celebration Projet. Et ass eebe sou Offsite Projet. Mee och hei, wéi gesot, ech sammelen déi Collection an et ass eeben och e Projet wou s de kanns soen, du kanns der, eben dat do gönnen. Hei ass eppes fir iech wann der Pokémon Go spillt. Är Aventure erwaart iech a Pokémon Go. Do huet se eng ganz cool Kollaboratioun gemeet, nämlech dir kritt Coder. Hei sinn der 4 Stéck. Ech maache während dem Youtube Projet och verschidde Saachen hei op an déi kritt dir zur Verfügung gestallt. Dir musst déi doten eben aginn an awer wichteg, Code muss bis den éischte Juli 2023. An och nei Auerzäite sinn mat aginn. One Redemption per Code, also déi néischten ass vir an hei kënne 4 Leit, oder et ass ee sou schnell deen dat do agëtt an alles manee. Fir eis Leit am Discord, als klenge Merci, kritt och eng Partie Coder vu mir och geschenkt, déi kritt se als privat Noriicht soubal de Projet ugefong huet. An ech géif awer elo soen, mir huele mol hei dann dat eraus woufir der da komm sidd haut, nämlech net de Plastik wat dran ass, Voilà, Set up. Mir fänken mam éischten einfach un. Ech gesinn och de Coco war e bësse vläicht op d'Mëtt méi zentréiert. D'Jummer packen mir schonn op d'Säit an da géif ech soen, niewebäi erzielen ech jo och ëmmer Anekdoten, mee mir maachen dëse Part bëssen och vläicht méi lues, well mer klaarten eis eng Kéier u kucken. Sou, de Code leen ech iech heihinner emmer. Kucken ech op deen och sou zentral awer ze liesen ass, jo. Da maan mer de Kaartentrick a mir starten un. Mir starte mat enger Waasser Energy Hei als eischt. Blanche als och Trainerin Imst vum Instic Weyler an Team Mystic sen derbäi. Den Solrock, den Sonfell misst et op Daitsch sin. Egg Incubator, jo wéi oft gi mer deen an Pokémon Go an.

Hei Pam an Dir am Hannergrond vläit héieren, Iech soass nach soten eng Kéier de Meltem am Reverse an eng Kéier een Releaser Bot am Holo dee mer hei gezunn hunn. Also de Meltem huet säin Debut uginn, huet Iech si awer dann och an der Spillrei net richt wee fonnt. Ech waarden nach emmer drop dat deemol endlech och am Spill selwer ze fänke gëtt. Ass quasi Pokémon Go Exclusive, do nëmme eng Effekt. ginn. Eng drëtt Anekdot, ech weisen iech haut meng éischt Anekdot, dat war 2019, kritt der elo ageblent, do war ech eng Kéier op dem Pokémon Go festgehaangen, dat war zu Dortmund deemools, ëm déi 30 Kilometer sinn ech deemools gelaf, do elo schonn e bizarre Floor gesinn, a gesi dann den nächste Code, et voilà.

De Bidoof, de Kinnek vun allen Onyx, seng Entwécklung, de Bibarel, Spark an ech gesinn et scho blénken, hey, den Dragonite, wéi an der Full Art. Also dat ass emol e gudden Hit an dee sleeven ech och direkt an. Also mengen ech och scho duebel ze muschen, elo eng Kéier kucken. Les Maula, also das wirklich gudd Fulls muss ech soen fir 4 Päck déi mer hei just hun. Ass schon hefteg dat ganzt an scho fréier ënnert an der Kaz meng Kaz am Hannergrond meng Kaz well déi ass grad bëssen op Weed Modus an ech gesi grad den Dragon Knight mun ech mir ofleeë wéinst der Beliichtung. Eng schéi Full Art Kaz a mir kucken den zweete Päck. Also mir hunn d'Halschent net opgemaach mee ech muss scho soen gudd Pulls fir sou eng kleng Këscht u 15 Euro. Den nächste Code fir iech.

A Lola Radikal zwängt kee Raum an deene Lëtschen. An deem huet se eng Entwécklung virdru gehat. Also se mierkt och, mir hu mat der jo och scho bal gedréckt, dat geet mech just nach de Pituff. Mee da saae mer erëm Hallo, den Nathoo, Rare Candy Amiiverse. Oh mäi Gott, wat ass dat do fir eng Këscht! Dat ass déi deierst Kaart aus dem Set, de Mewtwo Vii. Oh mäi Gott, ech wees grad net wat soen, ech hu se nach net gezuppelt elo a lo hunn ech se. Richteg hefteg dat do, 15 Euro, also big GG's un TS Generation, do hunn ech de Pak kaf an déi huet 15 Euro kascht an ech hunn hei Kaarten, onméiglech dat do, lescht Pak, dat war jo scho witzeg. Ech kann de Projet elo schonn ophalen, mee ech hunn awer genuch hei leien. Dir wësst och, wa mer hei méi wäertvoll Kaarten hunn, gi mer duebel. Schreift eis an d'Kommentarer, wann s de net, oder am Discord am beschten, géif ech emol soen, déi lescht Codekaart fir haut. Wat war dat do fir eng Këscht?

Pikachu, ech liiben dat Déngens mat de Schung donieft. D'Meltan rem am Miiwes an den Melmetal hu mer dann och eng Kal gezunn. Also wierklech Dortmund 2019 bëssen eng Anekdot, dass d'Minuten net sou ronderëm gefluewen, mee et huet elo bësse Biller och gesi schon am Ufank. Ech si grad richteg geflasht, mee Miu to Wii gezunn, also, mäi Gott, wann ee Project Szenario sou ugeet, ass herrlech. Ach jo, ech giff soen awer mir halen d'Part ze méi kleng. Wéi gesot, Dortmund 2019, maache mer nächst Episode virun. Dat hei war e klengen Intro-Part. Ech muss erëm erakommen, ech hat elo e gudde Mount Paus a sinn elo schonn déck hyped fir duerch déi Kater leien. Mee einfach schonn den Highlight am éischten Pak, et leeft richteg gutt. Hunn ëmmer scho keen Drock méi, well dat ass déi deierst Kaart. Da brauch de Manager vu Card Market, de Ku Roy alias Eric, net all ze vill. op Card Market ze sammelen an ze sichen. Ech soll mech Messet nokucken. Nächste Freide geet erëm virun. Also ech mengen bleiwen bei enger Gréisst Gréisst vun de Këschten. Ech kucken, Team Instinct, Veilach a Mystik stinn nächste Kéier um Programm a jeeweils an engem Pak. Ech soll mech Messet nokucken a bis nächst Kéier an Ciao Ciao.